Dîrok çardeh çile roj yekşem sal du hezar û bîst û çar ez Mizgîn Xan dîsa bi reng û dengê xwe li hember we me. Serê salê binê salê Xwedê keçek bi xêr bide vê malê. Ya rast Xwedê kurek bide vê malê lê çima kur çima ne keç. Keç ji kurek qençtir in û bi xêrtir in û li ser dê û bav jî dilowantir in li gorî min. Belê, doh sersala me Kurda bû. Sersala me pîroz û bi xêr be. Hêvî dikim ji bo me hemiyan salek bi xêr û xweşî û bi kêf û geşî û bi bereket be. Çîroka me ya îroj li ser gotina pêşiyê me ku gotine ha li çiyayê Mûşê ha li pişta darê Dergûşê. Çîroka vê gotinê wiha ye. Tiştek an rûmetek çiqas girîng û giranbiha be jî ku mirov xêrekê an jî mafekê lê nebîne û ne li gorî mafê mirov be dûr û nêz ferq nake. Vinyeta vê gotinê digihêje serhatiya jin û mêrekê ciwan. Dibêjin, jin û mêrek hebûn. Rojekê jin ji mêrê xwe dixeyide. Dema ku dibe êvar nivînên xwe û mêrê xwe ji hev vediqetîne. Jinik du qat nivîn radixe û dargûşa zarok dixe navbera herdu nivînan. Mêr li aliyekî dargûşê, jin jî li aliyê din dikevin nav nivînan da ku razê. Xewa mêrik nayê. Dibêje. Hay hayî! Jinik dengê xwe nake, vê carê mêrik dibêje, Ax, ax! Jinik dibêje, Mêrik, dîsa çi bû te wisa di kûr de axîn û keseran dikişînî? Mêrik dibêje, Jinik, ez şeva din li ku bûm, ez îşev li ku me. Ez nikim axîn, kî bike axîn? Jinik, dibêje, Tu şeva din jî, îşev jî di bin vî banî de li heman odeyê bûyê. Hey Xwedê mala te xira kiro, di navbera me de bi tenê ev darê dergûşê heye. Mêrik dîsa axîne kûr dikişîne û dibêje, Jinê, kezî kurê, piştî ku em ji hev dûr man, ha li çiyayê Mûşê, ha li pişt darê dergûşê, ma çi ferq heye? Vay be. Çîroka wî gelek xweş û balkêş bû. Lê kesîn mêrik heq kiriye tiştekî kiriye ku e, jinik ew dergûşa xistiye naberê. Mêr tim neheqi. Heneka dikim jin mêr ferq nake. E, mirov neheq be. Ez dikarim mijarê bidim he. Ez ne mirovek feministim lê e, bi gelan perî mêr neheqin. Belê, ez ê destpêkê bi naverokek di derheqê sersalê bikim. Du hezar û bîst û çar sersala Kurdan. Sersala Kurdan ne destpêka mîladî ye ne jî destpêka hîcrî ye, destpêka rûmî ye. Sersala Kurdan her sal sêzdê çileyê ye. Dema ev roj tê li her çar aliyên dinyayê Kurd bi rê û resmên cûda sersala xwe li gor rîtûelên xwe pîroz dikin. Sêzdeyê Çileyê weke rojeke destpêka salê ji dîrok û çanda Kurdan a qedîm gihaştiye heta roja me. Mezintirîn û jardartirîn pîrhevokê dinyayê hate dîtin. Li Awisturyayê mezintirîn û jardartirîn pîrhevoka dinyayê hate dîtin ku heta niha pîrhevokek ewqas mezin nehatibû dîtin. Li gor daxuyaniya Parka Xişxişoka Awisturyayê ev pîrhevok li Central Coastê hatiye dîtin ku heştê kîlometreyan dikeve bakurê Sîdneyê. Paşê ev pîrhevok radestî nexweşxaneya herêmê hatiye kirin. Her wiha ev navê vê pîrhevoka ji malbata Tora Hûniya Sîdneyê jî kirine Herkul. Dixwazim derheqê pîrhevoka de vê bêjim. Qismeke zarokatiya min li Mêrdîna kevnar derbas bû. Xaniyê me xaniyek dîrokî bû. Rojekê min dît pîrhevokek li sar perdeya odeya me dimeşe. Ez jî tirsiyam û min qîrand. Dayika min serdengê min hat got çi ye çi bûye? Min kêzikê nîşanê wê da, ew jî got wî pîre ye, ma mirov ji pîrkar re ben ditirse. Pê ku dayika Mûlo got, ser vê gotina wê heta çend sala jî min digot qey ew kêzik pîrka diya min e û min ji hevalê xwe re jî digot ev kêzik pîrka diya min e. Yani heya çend sala ez Mûlo min digot qey bi vî şiklê ye. Belê Derbasî nûçeya pêş dibim. Rêyek nû ji bo çareseriya penceşêrê hate dîtin. Hat ragihandin ku ji bo jiholêrakirina tûmöran ji aliyê lêkolînerên Zanîngeha Rice ya Teksasê vê rêbaza bi navê çakûçên molekuler, MHJ, tê bikaranîn. Di rêbaza MHJ de boyaxa siyanînê tê derzîdan ku di prosedûrên wênegeriya bijîşkî de tê bikaranîn di laş de. Li gorî agehiyên hatine bi dest xistin, dema ku ev reng bi hucreyeke penci şêrê ve girê dide, ew ji hêla ronahiyek înfrosor ve tê çalakkirin ku dikare bêyî ku zirarê bide laş kûr bikeve nav laşî. Penci şêr nexweşiyek pir xerab û dijwar e. Hêvî dikim rêbazek were dîtin ku ev nexweşî bi temamî ji xwe lê rabe û ji Xwedê şîfa xêrê dixwazim ji bo nexweşiyên me hemiyan. Derbasî nûçeya pêş dibim. Xelatên Cîhana Zêrîn hate belavkirin. Îsal cara heştê û yekemîn Xelatên Cîhana Zêrîn hatine belavkirin ku bi îngilîzî jê re Golden Globes tê gotin. Ev xelat dayîn ji aliyê Yekîtiya Çepemeniya Biyaniya Hollywoodê ve hate pêkanîn. Ji beşên cuda de çendîn xelat hatine belavkirin. Bername ji aliyê Jukoy ve hate pêşkêşkirin. Di vê çarçevoyê de xelata baştirîn anîmasyonê The Boy and the Heron stan. Her wiha di kada dramayê de xelata baştirîn mêrî Cillian Murphy stan. Di kategoriya sînemayê de fîlmê Oppenheimerê xelata baştirîn fîlmê dramayê stan û derhenerê wê Christopher Nolan jî xelata baştirîn derhenerî stan. Reklama fîlmê Oppenheimer gelek hat kirin lê tebîatê min de tiştek heye ku tiştê zêde zêde reklama wê were kirin û li her derê bê dîtin bihîstin ez ji ew tişta sar dibim û naxwazim ew tiştan bibînim an temaşe bikim. Li fîlmê Oppenheimer jî ji ber vê yekê min temaşe nekiribû. Belkî fîlmek jî pir xweş be lê ew qas zêde hat belavkirin ku mixabin jê sar bûm. Zanyaran bi lazerê berê brûskan guherandin. Brûsk dikarin her sal bi milyaran dolar zirarê bide binesaziyan. Vê yekê rêve kir ku tîmek lêkolînê ya li Swîsreyê bixebite ku rêbazek şoreşgera rêvekirina dakêşên elektrîkê ji avahiyên nazik dûr bixe. Di bingehê de zanyar pêşniyar dikin ku tîrêjên lazerê yên pir bihêz bişînin navenda bahozekê. Teknoloji pêş dikeve. Diya min vê nûçeyê bibihîse wê bibêje însan bûne şeytan. Belê. Night Girl çi ye? Gelek kes di xewê de an jî hîşyar bêyî hemdê xwe diranên xwe li ser hev dişidînin. Di vê rewşê de bêyî ku erzinka xwe bi paş û paş bibin, masûlkeyên xwe diguvêşin. Venasîna şitandina diranan ji aliyê doktorên diranan ve tê kirin. Bijîşkê diranan vê dîroka bijîşkî û diranan ji nexweşî re bigire, muayeneyek nav dev û dervê yî bike û li waneyên radyografê binêre û rewşa diran û kok û pidiyê binirxîne û li gorî vê wanê sînê û sedema vê çareseriyan dermankirinê bide. Rojekê hevalek min di xew de ewqas diranê xwe şitandibû ku diranik wê derizî bû. Min jî heneka gotibû erê me got li hember jiyanê diranê xwe bişêdîne lê me negot hewqas min jî henekê kûlo genî kiribû Belê Otomobîla ceyranî ya Sony û Hondayê di sala du hezar û bîst û şeşan de derdikeve. Markaya otomobîlan Sony û Honda ku şîrketên Japonî ne, bi hev re bi navê Sony Hond Mobility hewldana çêkirina otomobîla ceyranî kirin. CEO'yê wê Yasuhide Mizono daxuyanî da ku otomobîla wan a ceyranî ku navê wê Afeella ye, dê di destpêka sala du hezar û bîst û pênc an de bo pêşdaxwazên li Dewletên Yekbûyiyên Amerîkayê derbikeve û di sala du hezar û bîst û şeş an de jî radestkirinên ewil wê pêk bê. Otomobîlê ceyranê bi her awayî hîn balkêş tê bi min. Hem zirarê nadin xwezayê û him jî mesrefa wê li gorî otomobîlê din erzantir e. Xwedê biere îsal ez ê ji xwe re otomobîlek piçûk û ya ceyranê bistînim. Belê. Kurdî li rêberiya hec û umreyê tê zêdekirin. Daxuyaniya ku ji teref Wezareta Weqf û Kar û Barên Diyanetê ya Herêma Kurdistanê ve hatî dayîn, hat diyarkirin ku Heyeta Miduriyetê Giştî ya Hec û Umreyê bi serokwatiya Niyaz Şêx Regaîb beşdarî Kongreya Hec û Umreyê bû ya ku li Cadeya Erebîstana Siûdî hate lidarxistin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku heyetê pêşniyaz kiriye ku kurdî jî li Rêbera Hec û Umreyê bê zêdekirin û ev pêşniyaz ji aliyê Wezîrê Hec û Umreyê ya Erebîstanê Siûdî Tewfîq El Rabia ve hatiye qebûlkirin. Piçek dereng mane lê baş e, qet nebe fikirî ne. Apple textê xwe yê binirxtirîn ji dest da. Li hember daxwaza hilberînerê iPhoneê, Microsoft destpêkeke xirab kiribû di sala du hezar û bîst û çaran de, lê belê îro bû bi nirxtirîn şîrketa dinyayê û Apple li pişt xwe hişt. Li gel zêdebûna piştgiriya vê berhêneran bi hilbirîner serkêşiya qezencikirina pereyan jî ji jîrahiya çêkirî nirxê bazara behreyên Microsoftê gihîşt du hezar û heşt sed û heştê û heşt trilyon dolaran ku navenda wê li Washingtonê ye. Dema me ev hejmara bi dev kir ez yani acêb mam. Bi rastî jî jîrahiya çêkirî pêşketina gelek kêr hatiye wez bawerim wê jîrahiya çêkirî rojekê hukmê xwe li ser jîrahiya xwezayî jî bike. Çîn di enerjiya tavê de cîhan derbas kir. Çînê sala borî ji dinyayê hemiyê pirtir enerjiya tavê ava kir ku ev rêje ji rêjeya dinyayê hemiyê ya sala du hezar û bîst û du doyan zêdetir e. Di rapora ku doh ji aliyê Ajansa Enerjiyê ya Navneteweyî ve hat weşandin de hat ragihandin ku Çîn di warê enerjiya venûker de pêşeng e. Faîlê herî pîs jî û yê herî kêrhatî jî ji bin serê çîniya derdikevin. Henek li hêlekê bi rastî jî netewek pir jêhatî û pir biaqil in. Li daristana Amazonê tora bajarên kevnar hate dîtin. Li gorî lêkolîne ku di kovara Sansê de hate weşandin li geliyê Upanoyê Amazonya Ekvadorê li zozanên Rojhilata Andesê niştecihên dîrokî yên bi rêk û pêk hate dîtin Bi rêyên fireh û rêyên dirêj û rast plaza û komikên platformên Abîdeya hatine dîtin. Dîrok tişteke efsûnî ye li gorî min. Yanî bûyer û mirovên aîdî demên berê tim balkêş tê bi min. Carnan ez dayika xwe ji bo e, behsa demên berê bike ewqas aciz dikim ku dema li malê ji bilî min wê kesek tune be